Ahee vatsonga va ka hina vito i David Mondlana ta kombela ku mi subscribe hikuva ni ni n'wi twile so la ni tirhini tirhini na ti subscribe timbirhi ntsena so subscribe ni ku ni ta kota ku va na tinharhu nyana maybe swi nga n'wi tsakisa eh, ni twe vanhu va sola va ku he um he mondla ni nga endli sweswo leswi endlaka ku i ta onha i career ya wena ya music na swin'wana na swin'wana so ah, mina hi ku ya hi mina ni byela ku a ni nge tshiki tiko ri onheka hi mhaka ku na khariya kumbe na hayi a ni nge endli sweswo so ni decide ku ni continue ni endla swilo swi nga ku swi endleni tanihiloko ni hlambanyele ku hale ku na laha ni yaku kona so na ku vula ku why na ku hlamusela ku why ni ti ri mihisa luya u hleketa hi khwiri ene i muxingi wa ndhavuko wa vatsonga xo sungula ta sungulelaka ntirho wa yena ku hleketa hi khwiri hi december ku hume album ya brajo na ben mayingani lexi ni nga n'wi vona analyza xona ni twa ku um album ya ben mayingani yi bihile and then mkhulu swi hi tsandzile swi hi tsandzile Eh, jikijiki hi loyiwani loko se a vona power la ka brajo a ku eh, album ya bina yi ri too personal a yimbelela hi tiyindlu which is true mara lexi ni hlamarisaka i ku why a nga swi vonangi hi nkarhi luwa hi december before a vona power la ka jo shirma ere album e brajo e kombisa e kombisa ko e e dokodela so lexi ndzi vutisa ku xona ku why a nga teki nkarhi before a a jaja swilo a teka nkarhi a yingisela album leya n'we lowun'wana a yingisela lowun'wana maybe n'hweti ya kha yingisela lero iva then a kota ku analyze a ta kota ku analyza kahle ndyangu a tshika leswo ndzi nga ku a nga swi tivi ku i yime kwihi na ku kayakayanyana so um xa vumbirhi lexi lavaka ku hlamusela xo hilava ka ku why ni ku i emuxengi wa ndhavuko wa vatsongo va vona loko va na n'wana wa nhwenyana ne ta kombisa hi n'wana wa nhwenyana loko loko va na n'wana wa nhwenyana ivi n'wana luya a va na nuna ivi wena mutswari wa kona u tshamela ro sola xin'wana na xin'wana lexi endliwaka hi hi nuna luya wa n'wana luya wena na ntshembo lowukulukumba ku um eh, marriage liya ya n'wana wena yi ya ku feyileni hi ndlela yin'wana la ku za mu hlamusela ku eh, la ku hlamusela n'wana as eh, ndhavuko wa vatsonga ene ni hlamusela nuna as eh, tinqambi leti kumbe vanhu lava nga ku kuriseni ka ndhavuko wa eh, wa va wa vatsonga a ve ni hlamusela yena loyi solani manyangatsi as mutswari loyi a nga ku soleni ka xin'wana na xin'wana lexi mukon'wana a nga ku endleni a nga ku endleni xona endlela n'wana wa vona loko eh, marriage ya vona yi yi kula yi humelela ma twisisa so hi ndlela yin'wana la ku vula ku loko ku ri ku ka ha ri na moya lowa ku hi nga langutisi swilo swa kahle leswi endliwaka hi eh, hi our fellow brothers a hi nga hi nga tivitani ku hi le ku hi le ku tlakuseni ka ndhavuko a hi feni hi swi veka kahle ku hina hi va loyi va ndhavuko hi kokela xin'wana na xin'wana lexi endliwaka hi matsonga hi vatsonga ehansi ku hava munhu na wun'we a nga ta tekela ririmi ra hina a enhlokweni loko hina vinyi hi kha hi tsandzeka ku ri tekela a enhlokweni na ku celebrate xin'wana na xin'wana lexi success yin'wana na yin'wana leyi endliwaka hi vatsonga va ka hina va ka hina se ni ta kombela ku hi hi khomana hi va xixin'we Hi tshikelela swa swa vuloyi a ni ali mi ti vitana i ve ri yini ve ri mi ti vitana ku mi vinyi va va internet mara mina ndza mi vitana ku mi vinyi va internet ya vuloyi nakona mi tshama mi kha mi solasola xin'wana na xin'wana i munhu wa njhani lowa